Salam gadyrly dostlar, mähriban jigiler! Men sizi ýol hereketiniň käbir düzgünleri bilen tanyş etmekçi. Dostlar, eger taýýar bolsaňyz, üns bilen diňläň. Dostlar, bu belgi ala gyşly demir ýol geçelgesi belgisidir. Demir ýol bilen gara ýoluň kesişýän ýeridir. Eger bu belgini görseňiz, awtoulagyňyzyň tizligini gowşatmalydyr. Demir ýola geleniňizde, yşyklaryň we sesiň görkezmesi bilen Stop belgisine ýetmän saklanmalydyr. Dostlar, bu belgi bolsa durulýan ýer belgisidir, ýagny awtoulag duralgasydyr. Bu belgä gabat gelnen mahalynda sürüjiler awtoulaglaryny goýup bilerler, ýöne beýleki awtoulaglaryň duran ýerlerine çykyp bilmekleri üçin ýeterlik araçäk goýmalydyr. Dostlar, bu belgi bolsa durmak gadagan belgisidir. Ýagny, bu belgä gabat gelinen ýerlerde sürüjiler awtoulaglaryny goýup bilmezler. Dostlar, bu belgi awtobusyň duralgasy belgisidir. Döwlet tarapyndan bellenilen awtobuslara degişli duralgadyr. Beýleki sürüjilere öz ulaglaryny duralganyň her tarapyndan on bäş metr aralykda awtoulaglaryny goýup biljekdigini ýatladar. Dostlar, bu belgi bolsa hassahana belgisidir we hassahana ýakynlaşýandygyny duýdurar. Hassahananyň girelge we çykalga gapylarynyň her tarapyndan bäş metr aralygynda awtoulag goýulmaly däldigini ýatladýar.
Dostlar, bu belgi çagalar belgisidir. Ýagny çagalaryň köp geçýän ýerlerinde goýulýar. Mekdebe ýa-da seýilgähe ýakynlaşýanyny duýdurýan belgisidir. Sürüjiler geçelgä ýetmän tizligini peseldip çagalaryň geçmegine garaşýarlar. Geçelgeden geçýän biz okuwçylara mümkinçilik dörederler.
Dostlar, Bu belgi pyýadalara ýerasty pyýada geçelgesiniň bardygyny duýdurýandyr. Ýerasty geçelgesi bilen howpsuz ýagdaýda ýoluň beýleki tarapyna geçip bilersiňiz. Dostlar, bu belgi bolsa pyýadalara ýerüsti pyýada geçelgesiniň bardygyny duýdurýandyr. Ýerüsti geçelgesi bilen howpsuz ýagdaýda ýoluň beýleki tarapyna geçip bilersiňiz. Dostlar, bu belgi awtomobillere ýangyç guýulýan ýer belgisidir. Golaýda awtomobil ýangyjynyň barlygyny duýdurar. Dostlar, bu belgi sürüjilere pyýada geçelgesine ýakynlaşýandygyny duýdurar. Sürüjiler pyýada geçelgä ýetmän, tizligini peseldip, säginip, pyýadalara ýol berer. Bu belgi bolsa, awtoulaglaryň ses duýdurmasyny bermek gadagandygyny duýdurar. Dostlar, bu belgi bolsa, girmek gadagan belgisidir. Dostlar, bu belgi tigir ýodajowy bilen kesişme belgisidir. Sürüjilere Tigir sürýänleriň ýoluň beýleki tarapyna geçip biljekdigini duýdurar, sürüjileriň ünsli bolmalydygyny duýdurýandyr. Bu belgini gören sürüji diýseň ünsli bolmalydyr, sebäbi öňde howply ýagdaýyň bolup biljekdigini duýdurýan belgidir. Dostlar, bu belgi ýoluň dowamynda ýol işleriniň bardygyny duýdurar. Ýol işlerine ýakynlanyňda tizligi peseldip, ünsli geçmelidir. Dostlar, bu belgi bolsa petik belgisidir. Ýoluň petikligini duýdurar. Bu ýola girilende yza dolanmagyň howply ýagdaýlara sebäp bolup biljekdigini duýdurar. Dostlar, bu belgi bolsa tigirli hereket gadagan belgisidir. Tigir sürýänleriň bu ýola girmelidäldigini duýdurýandyr. Ine dostlar, siz bilen birnäçe ýol kadalaryny öwrendik. Ýol belgilerine üns bereliň! Ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy!